Mähriban diňleýjiler, bu günki gepleşigimizi şeýle waka bilen başlaýarys. Bu waka keselhanada bir palatada ýatan Şatlyk we Görip atly iki sany syrkaw barada. Görip ýatan ýerinden galyp bilmeýärdi. Ol Şatlykdan. Aýnadan görýän zatlaryny aýdyp bermelini haýyş etdi. Şatlyk her gün biraz aýnanyň öňünde oturardy. Ol güýz ýapraklarynyň şahalardan gaýyp düşüşini, bagda açylyp oturan gülleriň näzikligini, bagda oýnap ýören şadyýan çagalary, gezelenç edip ýören aşyk-magşuklary, hatda jüýjelerini yzyna tirkäp barýan ene ördegi görýändigini aýdyp berdi. Ýerinem galmana ýaramaýan görip, jorasyna gözi gidip, demlik ýok, men-ä ýerimden galyp bilmän ýatyryn. Şatlyk bolsa aýnadan seredip, lezzet alýar, diýýär. Görip bu barada ýygy-ýygydan pikir edip, ýüregi ahyrsoňy daşa öwrüldi. Bir gün erbet pikirler sebäpli rahatlygy bozulyp, Görip uzak gije uklap bilmedi. Şol wagt ol Şatlygyň kynlyk bilen dem alýandygyny eşitdi. Ol jorasynyň dem almasynyň kynlaşýandygyna düşündi. Ýöne kömegi çagyrmak barada pikir etmedi. Göriplikden ýaňa onuň ýüregi daşa öwrülipdi. Birnäçe wagt geçenden soň Şatlyk aradan çykdy. Görip Şatlygy nädip äkidişlerini Doňýüreklik bilen synlady. Ol krowadyny Äpeskäniň öňünde goýmaklaryny haýyş etdi. Innäke daş-töweregi aýnadan seredip özüm-ä synlap bilerin-ow, diýip, ol pikir etdi. Aýnadan seretmek üçin bar güýji bilen ýerinden galdy. Birden onuň ýüzi üýtgedi. Aýnanyň aňyrsynda kerpiçden örülen haýat bardy. Görüp otyrsa, Şatlyk penjiräniň daşynda çygly, heňlän diwary görüp, Goňşusyna şatlyk paýlamak üçin hyýalyndaky zatlary göz öňüne getirip aýdyp berýäm ekeni. Ol öz hyýalyndaky zatlary beýan edip, jorasynyň bagtly bolmagyny isläpdir. Şonda Görip özüniň gaty ýalňyşandygyna düşünipdi. Ol öz pikirleri bilen ýüreginde gahara we ýigrenje orun berdi. Indi şatlyk ýok. Ol öldi. Diňe şu wagt. Ähli zady täzeden başlap bolsady diýen ajy günäkärlik duýgusy içinde ot alýardy.
Mähriban diňleýjiler! Eger ýüregiňizde dostuňyzyň üstünligine sähelçe göriplik duýsaňyz, bu wakany ýada salyň. Şatlygyňyzy öldürmäge, göriplige ýol bermäň.
Biz adamlaryň arasyndaky aragatnaşyk kynçylyklar barada alada edýäris. Şonuň üçin bu gün şu tema barada gürrüň ederis. Bu gün gatnaşyklaryň bir tarapy barada gürrüň ederis. Durmuş ýagdaýyňyzy saýlamak, diňe özüňizi ýa-da başgalary söýmek, ulumsy bolmak ýa-da başgalara hyzmat etmek hakda. Bir tarapdan başgalara hyzmat etmek özi üçin peýdaly däl ýaly. Hawa, emma adamlara hyzmat etmek, bu iň gowy saýlaw. Näme üçin diýip soramagyňyz mümkin. Bu barada gysgajyk sazly arakesmeden soň gürrüň ederis.
Köp çagaly maşgalalarda uly çagalara kiçileri bagyşlamagy, oýnawaçlary, süýjüleri paýlaşmagy, hatda ejesine hem üns bermegi öwretýärler. Uly çagalara, elbetde, bu ýaramaýan bolmagy hem mümkin. Hawa, sebäbi biziň hemmämiz özüni söýýän egoist bolup dogulýarys. Hawa, emma ene-atamyz bize şeýle bolmagy öwretýär. Ýöne wagtyň geçmegi bilen kiçilere seretmek ulylar üçin içki islewe öwrülýär. Başgalara hyzmat edenimizde, ýüregimiz söýmegi we olara hyzmat etmegi öwrenýär. Söýginiň garşydaşy egoistlikdir. Egoist diňe özüni söýýär. Şeýle mysal getireliň, uly şäherlerde adamlar nobaty durmaz bolýarlar. dükanlarda, hassahanalarda we şuňa meňzeş ýerlerde uzak wagtlap nobata durmak ýüregiňize düşýär, esasanam howlukýan wagtyňyz. Biz hemişe nirädir bir ýere howlugýarys, şeýle dälmi? Hawa.
Adamlar nobata duran wagtynda başgaça hereket edýärler. Käbirler çydap, ahyryna çenli garaşýarlar, käbirler zeýrenýärler. we gaharlanýarlar. Beýlekiler bolsa adamlary nobatdan aýyrmaga synanyşýarlar. Olar üçin nobata durmak, ýöne manysyz pişe, samsyklyk. Ýöne nobata durman, öňe geçmegiň başga ýollary-da bar. Näme üçin biz özümizi şeýle alyp barýarys? Adam tebigaty boýunça biz öz-özümizi beýlekilerden has gowy hasaplaýarys. Bu öz-özümiziň keşbimiz, ýagny egoistligimiziň keşbi. Bu biziň bilen her etapda bolup geçýär. Mysal üçin, siz gerşiklibiz ýa-da özüne çekiji gyz. Onsoň siz, Oňa meňzemeýänim hem gowy diýýärsiňiz. Siz özüňizi başgalardan has gerşikli we owadan diýip pikir etýärsiňiz. Meselem siz gaty zehinli adamsyňyz we başarnygyňyzy beýlekilerden ýokary goýýansyňyz. Mümkin siziň pul ýagdaýyňyz beýlekilerden gowudyr. Bu sizi beýlekilerden has ýokarda goýýandyr. Hawa, hatda häzirki zaman ideologiýalary hem biziň beýlekilerden gowudygymyza ynanmaga mejbur edýär. Hudaý bu barada näme diýýär? Hudaý ýaradyjy, onda hökman jogap bardyr. Hawa, örän dogry jogap. Ol size adyldyr we dogruçyldyr. Eger Hudaýyň jogabyny bilesiňiz gelýän bolsa, onda geliň, Mukaddes Kitabyň bu barada näme diýýänini bilelikde diňläliň.
Eýýup, otuz dördünji bap, on dokuzynjy aýatda şeýle ýazylan. Han beglerden ýüz görmeýär. Baýy garypdan ýokary tutmaýar. Çünki hemmeler onuň eliniň ýaradanydyr. Muny eşidip siz näme duýduňyz? Hudaýyň hemme adamy deň görýänligi sizi begendirýärmi? Adamlaryň hemmesini Hudaý ýaratdy. Ol biziň hemmämizi deň söýýär. Bu biziň üçin görelde. Hudaýyň adamlara bolan garaýşy, başgalara dogry garamagyň iň ýokary derejesidir. Biz bu derejä we kämillige ýetip bilmesek-de, ters tarapa däl-de, dogry tarapa gitmeli. Eger biz Mukaddes Ýazgylara göz aýlasak, Hudaýyň birek-birege hyzmat etmegimizi isleýändigini göreris. Hudaýyň Ogly Isa Mesih bize ajaýyp görelde görkezdi. Mesihiň haça çüýlenmeli wagty golaýlanda, ol şägirtleri bilen agşamlyk naharyny edinmek üçin öýe geldi. Bu waka yssy Palestinada bolup geçdi. Bu ýerdäki adamlaryň hemmesi sandal, ýagny çaryk geýýärdiler. Uzak ýoldan ýöräp gelen adamyň aýaklaryny göz öňüne getirip görüň. Şonuň üçin hyzmatkär hojaýynyň aýaklaryny ýuwup, süpürip ugratmalydy. Bu hyzmatkäre onçakly ýaramasa-da, olarda däp şeýledi. Hawa, Isanyň şägirtleri öýe girenlerinde, aýaklarynyň ýuwulmagyna garaşdylar. Emma soňky bolan wakany görüp, olar haýran galdylar. Isa olaryň aýaklaryny ýuwup bolanyndan soň, donuny geýdi-de, ýene saçakbaşyna geçip oturdy. we olara şeýle diýdi, Siz meniň nämedenime düşünýärsiňizmi? Siz maňa Mugallym, aga diýip dogry aýdýarsyňyz, sebäbi men şolduryn. Eger men siziň agaňyz we mugallymyňyz bolubam, aýagyňyzy ýuwan bolsam, onda siz-de biri-biriňiziň aýagyňyzy ýuwmalysyňyz. Meniň size edenimi siz hem biri-biriňize edersiňiz diýip, Men size görelde görkezdim. Men size dogrusyny aýdýaryn, gul hojaýyndan beýik däldir, habarçy-da özüni iberenden beýik däldir. Eger bu zatlara düşünip, olary berjaý etseňiz, bagtly bolarsyňyz. Ýohanna on üçünji bap, on ikinji, on ýedinji aýatlar. Isa indi biziň bir legeni alyp, başgalaryň aýaklaryny ýuwmalymyzy görkezmeýär. Ýok, Isa bize başgalara kömek etmek üçin haýsydyr bir hyzmaty äsgermezlik etmeli däldigimizi görkezýär. Haçan-da biz, Men hajathana ýuwjak däl, men gap-çanaklary ýuwjak däl, goý, başga biri ýuwsun diýenimizde, özümizi has ýokary hasaplap, pis iş etmekden utanýandygymyzy görkezýäris. Goý, ony mençe ýok adam etsin diýýäris. Emma Mukaddes Ýazgylarda, Hudaýyň öňünde hemmämiziň deňdigimizi okaýarys. Jemgyýetimizde ejizleriň güýçlülere hyzmat etmegi adatydyr. Araňyzda beýik saýylýan hemmäňize hyzmatkär bolsun. Kim özüni ýokary tutsa, peseldiler, kim özüni pes tutsa, beýgeldiler. Waý halyňyza, Töwrat mugallymlary! We fariseýler, Eý, ikiýüzlüler! Siz gögüň Şalygyna girmäge adamlaryň öňüni baglaýarsyňyz. Oňa ne özüňiz girýärsiňiz, ne-de girjeklere ýol berýärsiňiz. Waý halyňyza, Töwrat mugallymlary we fariseýler! Eý, ikiýüzlüler! Siz ýekeje adamy öz diniňize saljak bolup, deňizlere, düzlere aýlanýarsyňyz. Diniňize salanyňyzdan soň bolsa, ony özüňizden hem iki esse köp dowzahyň jezasyna sezewar etýärsiňiz. Waý halyňyza, eý, kör ýolbaşçylar! Siz. Kim ybadathanadan and içse, bu hiç zat saýylýar. Emma kim ybadathananyň altynyndan and içse, ol öz antyny berjaý etmäle borçludyr diýýärsiňiz. Eý nadan körler! Haýsysy uly? Altynmy ýa-da altyny mukaddes edýän ybadathana? Matta, ýigrimi üçünji bap, on birinji, on ikinji aýatlar. Isa Mesih biziň beýlekiler bilen gatnaşygymyz üçin görellidir. Kimdir biriniň kömegimize mätäçdigini görsek, ol adama kömek etmelidiris. Elbetde, söýýänleriňize hyzmat etmek has ýakymly. Emma özüňize biperwaý garaýan adama üns beriň. Şeýlelik bilen, adamyň ýüregini ýumşadyp, özüňize uly şatlyk aljakdygyňyza göz ýetirip bilersiňiz. Şeýdibem siz Hudaýy şöhratlarsyňyz.